Joktor il-ħażen u għalhekk l-imħabba tibred f'ħafna. Mattew, kap 24, vers 12. Eżis ħuti, għal darboħra risaq lejna lejt tal-Mulej. Biex nitħejjew għalih, il-providenza ta' Alla toffrilna ta' kull sena ż-żmien tar-Randan, sinjal sagramentali tal-konverżjoni tagħna, li jħabbar u jwettaq il-possibiltà li nerġgħu lura lejn il-Mulej b'qalbna u b'ħajjitna kollha. Din is-sena wkoll, b'dan il-messaġġ, Nixtieq ngħin lill-Knisja kollha tgħix bil-ferħ u l-verità dan iż-żmien ta' grazzja. U dan nagħmlu billi nħalli tnebbaħni espressjoni ta' Ġesù fil-Vanġelu ta' Mattew, Joktor il-ħażen u għalhekk l-imħabba tibred f'ħafna. Din il-frażi nsibuha fid-diskors dwar l-aħħar taż-żminijiet u li huwa ambjentat f'Ġerusalemm, fuq l-għolja taż-żebbuġ, proprju fejn tibda l-passjoni tal-Mulej. Huwa u jwieġeb għall-mistoqsija tad-dixxiepli, Ġesù jħabbar tiġrib kbir u jfisser is-sitwazzjoni li taf issib ruħha fiha l-komunità ta' dawk li jemmnu. Quddiem ġrajjiet ta' swied il-qalb, xi profeti foloz għad iqarrqu b'bosta. Hekk li jgħeddu li jitfu fil-qlub l-imħabba li hi l-qalba tal-Vanġelu kollu. Il-profeti foloz. Meta nisimgħu din is-silta, nistaqsu lilna nfusna x'xejriet jieħdu dawn il-profeti foloz. Huma bħal saħħara ta' sriep, jew aħjar, japprofittaw mill-emozzjonijiet umani biex ijassru l-persuni u jwassluhom fejn iridu huma. Kemm ulied ta' Alla jinġibdu mill-ħajriet tal-pjaċir ta' ftit mumenti, li jaħsbuh se jagħtihom l-hena. Kemm bnedmin jgħixu bħal imsaħħrin mill-illużjoni tal-flus, li fir-realtà jagħmluhom ilsiera tal-profitt jew ta' interessi msejkna. Kemm persuni jgħixu jaħsbu li biżżejjed huma għalihom infushom u jaqgħu priża tas-solitudni. Profeti foloz oħra huma dawk iċ-ċarlatani li joffru soluzzjonijiet sempliċi u immedjati għat-tbatijiet, rimedji imma li nafu li huma kompletament ineffikaċi. Kemm żgħażagħ jiġu offruti r-rimedju falz tad-droga, ta' relazzjonijiet uża u armi, ta' gwadanni faċli imma diżonesti. Kemm oħrajn jinġibdu minn ħajja kompletament virtwali, fejn ir-relazzjonijiet jidhru iżjed sempliċi u mgħaġġla, biex imbagħad jirriżulta li jkunu traġikament nieqsa minn kull sens. Dawn il-qarrieqa li joffru ħwejjeġ bla valur, minflok ikunu jqaċċtu dak li hu l-iżjed prezzjuż, bħalma huma d-dinjità, il-libertà u l-ħila li wieħed iħobb. Hu l-qerq tal-vanità li jwassalna biex naqtgħu figura ta' paguni, biex imbagħad naqgħu fir-redikolu, u mir-redikolu ma terġax tqum lura. M'għandniex għax nistagħġbu minn dejjem ix-xitan li hu giddieb u missier il-gideb ippreżenta l-ħażen bħala ġid u l-falz bħala veru biex iħawwad il-qalb tal-bniedem. Għalhekk, kull wieħed u waħda minna huwa msejjaħ biex jiddixxerni fil-qalb tiegħu u jagħrbel jekk hux qed jiġi mhedded mill-gideb ta' dawn il-profeti foloz. Jeħtieġ nitgħallmu ma nieqfux fuq il-livell immedjat, superfiċjali, imma nagħrfu dak li jista' jħalli ġo fina marka tajba u li ttul iżjed, għax ġej minn Alla u jiswa tabilħaqq għall-ġid tagħna. Qalb kiesħa. Dante Alighieri, fid-deskrizzjoni tiegħu tal-infern, jistħajjel lix-xitan bil-qiegħda fuq tron tas-silġ. Hu jgħix fil-kesħa tal-imħabba fgata. Mela ejjew nistaqsu lilna nfusna, kif tista' tibred fina l-imħabba? Liema huma s-sinjali li juruna li fina l-imħabba qed tirriskja li tintefa'? Dak li jitfi l-imħabba huwa qabel xejn ir-regħba għall-flus, l-għerq ta' kull ħażen. Warajha tiġi ċ-ċaħda ta' Alla u għalhekk li ma nibqgħux infittxu l-faraġ fih waqt li nippreferu d-deżolazzjoni tagħna flok il-Kelma tiegħu u s-Sagramenti. Dan kollu jinbidel fi vjolenza li teħodha kontra dawk kollha li narawhom bħala theddida għaċ-ċertezzi tagħna. It-tarbija li għadha ma tweldietx, l-anzjan marid, dak li jgħaddi jżurna, il-barrani, imma anki l-proxxmu li ma jikkorrispondix max-xewqat tagħna. Anki l-ħolqien huwa xhud sieket ta' kif din l-imħabba qiegħda tibred. L-art hija avvelenata miż-żibel mormi b'għażż jew għall-gwadann. L-ibħra, anki huma mniġġsa, ikollhom jgħattu l-fdalijiet ta' tant nawfraġji tal-migrazzjonijiet sfurzati. Is-smewwiet, li fil-pjan ta' Alla jgħannu l-glorja tiegħu, huma mċarrta minn magni li jwaddbu xita ta' għodod tal-mewt. L-imħabba tibred ukoll fil-komunitajiet tagħna. Fl-Eżortazzjoni Appostolika Evangelii Gaudium ippruvajt infisser is-sinjali l-iżjed ċari ta' dan in-nuqqas ta' mħabba. Dawn huma l-għażż egoista, il-pessimiżmu sterili, it-tentazzjoni li niżolaw ruħna u li nimpenjaw ruħna fi gwerer kontinwi li joqtlu l-aħwa. Il-mentalità mondana li twassalna biex nagħtu każ biss ta' dak li jidher minn barra, u hekk iġġib fix-xejn il-ħeġġa missjunarja. X'għandna nagħmlu? Jekk ġewwa fina u madwarna naraw dawn is-sinjali li għadni kif fissirt, araw kif il-Knisja, Omm u Għalliema tagħna, flimkien mal-mediċina kultant morra tal-verità, toffrilna f'dan iż-żmien tar-Randan ir-rimedju ħelu tat-talb, tal-karità u tas-sawm. Jekk niddedikaw aktar ħin għat-talb, inħallu l-qalb tagħna tiskopri l-gideb sigriet li bih inqarrqu bina nfusna, biex nistgħu sa fl-aħħar infittxu l-faraġ ta' Alla. Hu Missierna, u għalina jixtieq il-ħajja. It-tħaddim tal-karità jeħlisna mir-regħba u jgħinna niskopru li l-persuna l-oħra hija ħuna u oħtna. Dak li għandi qatt ma huwa tiegħi waħdi. Kemm nixtieq li l-karità tinbidel għal kulħadd veru stil ta' ħajja! Kemm nixtieq li, bħala Nsara, nimxu fuq l-eżempju tal-Appostli u, fil-possibiltà li naqsmu mal-oħrajn il-ġid tagħna, naraw xhieda konkreta tal-komunjoni li ngħixu fil-Knisja. U hawn nagħmel tiegħi l-eżortazzjoni ta' San Pawl meta stieden lill-Korintin jiġbru għall-komunità ta' Ġerusalemm, Għax dan ikun jaqblilkom. Dan jgħodd b'mod speċjali fir-Randan, li tulu ħafna organizzazzjonijiet jagħmlu ġbir b'risq il-knejjes u l-popli f'diffikultà. Imma kemm nixtieq li anki fir-relazzjonijiet tagħna ta' kuljum, quddiem kull wieħed u waħda minn ħutna li jitlobna xi għajnuna, naraw f'dan sejħa tal-providenza divina. Kull karità hi okkażjoni biex nieħdu sehem fil-providenza ta' Alla ma' wliedu. U jekk hu llum qed jinqeda bija biex nieħu ħsieb ta' ħija, għada kif ma jipprovdix ukoll għall-ħtiġijiet tiegħi, hu li ma jħalli lil ħadd jgħaddih fil-ġenerożità? Is-Salm, fl-aħħar nett, idgħajjef il-vjolenza tagħna, iżarmana. Huwa okkażjoni importanti biex nistgħu nikbru. Minn naħa, jippermettilna nduqu dak li għaddejjin minnu dawk li jonqoshom imqar l-aktar meħtieġ u jafu x'inhu l-qrid ta' kuljum minħabba l-ġuħ. min-naħa l-oħra, jesprimi l-qagħda tar-ruħ tagħna, imġewħa għat-tajjeb u għatxana għall-ħajja ta' Alla. Is-sawm iġibna f'sensina, jagħmilna iżjed attenti għal Alla u għall-proxxmu, jerġa' jqajjimna għar-rieda li nobdu lil Alla li waħdu jista' jaqta' l-ġuħ tagħna. Nixtieq li l-leħen tiegħi jasal lil hemm mill-konfini tal-Knisja Kattolika biex jilħaq lilkom ilkoll, bnedmin ta' rieda tajba, miftuħa biex tisimgħu lil Alla. Jekk bħalna intom imnikkta minħabba l-mod kif qasir żmien qed titniġġes id-dinja u tħassibkom il-kesħa li qed tipparalizza l-qlub u l-azzjonijiet, Jekk qed taraw jonqos is-sens ta' umanità komuni, ingħaqdu magħna biex flimkien insejħu lil Alla biex flimkien insumu u biex flimkien magħna tagħtu dak li tistgħu biex ngħinu lill-aħwa. In-nhar tal-Għid. Fuq kollox, nistieden lill-membri tal-Knisja biex b'żelu jaqbdu din il-mixja tar-Randan, imwieżna mill-karità, mis-sawm u mit-talb. Jekk xi drabi l-imħabba donnha qed tintefa' f'ħafna qlub, żgur li mhux jiġri hekk fil-qalb ta' Alla. Hu jagħtina dejjem okkażjonijiet ġodda biex nistgħu nibdew inħobbu mill-ġdid. Din is-sena, okkażjoni tajba se jkun ukoll l-inizjattiva 24 Siegħa għall-Mulej, li tistedinna niċċelebraw is-Sagrament tar-Rikonċiljazzjoni f'kuntest ta' adorazzjoni Ewkaristika. Fl-2018, din se tinżamm il-Ġimgħa 9 u s-Sibt 10 ta' Marzu, imnebbħa mill-kelmiet tas-Salm 130, Għandek hemm il-maħfra. F'kull djoċesi, almenu knisja waħda tibqa' miftuħa għal 24 siegħa konsekuttiva, biex toffri l-possibilità tat-talb ta' adorazzjoni u tal-qrar sagramentali. Fil-lejl tal-Għid ngħixu mill-ġdid ir-rit suġġestiv tal-Mixgħela tal-Blandun. Mixgħul min-nar il-ġdid, id-dawl naqra naqra jibda jkeċċi id-dlam u jdawwal l-ġemgħa liturġika. Id-dawl ta' Kristu li qam glorjuż mill-imwiet, mill-qalb u l-fehma tagħna jkeċċi d-dlamijiet, biex ilkoll nistgħu ngħixu mill-ġdid l-esperjenza tad-dixxipli ta' Għemmaws, Jekk nisimgħu l-Kelma ta' Alla u nitrejqu bil-Ħobż tal-Ewkaristija, il-qalb tagħna tkun tista' terġa' lura għall-ħeġġa tal-fidi, it-tama, u l-imħabba. Minn qalbi nberikkom u nitlob għalikom. Tinsewx titolbu għalija. Mill-Belt tal-Vatikan,